Den Invité vun der RTL-Redaktioun. Invité haut de Moien ass de President vun der Pensiounskeess Alain Reuter am Studio beim Fränz Aulner. Gudde Moien, Här Reuter.
Gudde Moien, Här Aulner. Jo, wéi gesot, President vun der Pensiounskeess. Ech warne vir, et kéint deels technesch ginn, mee et ass eebe wichteg. Do war jo dach eppes virun engem Joer, grouss Diskussiounen ëm Verbesserungen oder Ännerungen um Reformsystem. D'Chamber huet den 18 Dezember, guer net esou laang hier, Mat de Stëmme vun der Majoritéit eng Rei Upassungen um Pensiounssystem ugeholl. D'Haaptupassunge sinn, eng Hausse vun de Cotisatioune vu 24 op 25,5 Prozent, eng progressiv Hausse vun der Cotisatiounsdauer an eng nei progressiv Pensioun. D'Mesurë sinn dëst Joer au fur et à mesure a Kraaft getrueden. Mir kommen dorobber zréck. Mee fir unzefänken, Här Reuter, d'Zuelen am Joresrapport vun der CNAP fir d'lescht Joer, fir 2025, sinn nach ëmmer positiv, mee confirméiere gläichzäiteg, datt eppes, Huet missen ënnerholl ginn.
Also effektiv, mir hunn d'lescht Joer hate mir Ausgabe vu siwen an enger hallwer Milliard u Pensiounen, dat bei Akommes, also Cotisatiounen, déi bezuelt goufen, déi kuerz iwwer Äert Milliarde waren, esou datt mer u sech soen, mir haten den Taux de cotisation vu 24 Prozent, dee sech jo dann, wa mer dat moossen, wéi vill kascht dann de Pensiounssystem, da wäre mer bei 23,7 Prozent, déi Prime de répartition pure. ukomm, wéi mer dat am Budget 2024, wéi mer 2024 de Budget opgestallt hunn, hu mer geduecht, oh, dat wäert wahrscheinlech 23,9 ginn, dat heescht eigentlech wäert d'Joer 2025 vläicht liicht nach besser, wéi een dat hätt kéinte fäerten, mee effektiv 23,9 oder 23,7 a 24 Prozent, dat ass ganz no beieneen. An dowéinst wär et ebe kloer, datt, wëll dat eng, fir beim Pensiounswiesen ass dat eben ëmmer eng, eng, eng Donnée, déi op laang Dauer gekuckt gëtt. Dat ass net eppes, wou ee seet, dat ass vläicht ee Joer, wou ee kleng gebliwwen ass an dann dono geet et erëm besser. Duerfir ass et kloer, datt, wann een un déi 24 Prozent Cotisatiounen erukoum, datt een da muss eppes maachen. An dat war eben dat, wat d'Regierung forcéiert huet, fir déi large Consultatioun ze maachen a fir dann och dono Schrëtt ze ënnerhuelen, fir dat, déi Entwécklung ze ënnerbannen. Also et war ee bëssen nervös gi wann ech richteg verstinn bei der CNAP, wéi een no bei 24 Prozent koum bei der Prime de répartition pure. Dat ass jo am Fong geholl, wann ech et vereinfacht soe, wierklech d'Mass vu Cotisatiounen, déi erakommen, den Emploi eeben an d'Depensen op der anerer Säit. Mee dat ass jo da elo eeben och geännert ginn, mee eeben nach net d'lescht Joer, mee dëst Joer. A elo ass et 25,5 Prozent.
Genau, also elo an fir d'Joer 2026 wier u sech de Referenzwäert, dee mer elo musse kucken an dee mer am Aen musse behalen, ass 25,5 Prozent. An dat ass e bëssen dee Sputt, dee mer elo hunn, déi Otempaus, déi d'Regierung mat där Pensiounsreform elo erbäibruecht huet. wou mer soen, okay, dat gëtt eis elo vläicht déi néideg Zäit, fir ze iwwerleeën, wat mer musse strukturell nach soss ännere goen, wat kënne mer elo maachen, fir datt mer mat der Viraussiicht och fir 2050, 2070 wierklech, mir mussen dat do iwwert ee 40 Joer Horizont denken, wat kann een do um Pensiounswiesen änneren, fir dann Schrëtt ze ënnerhuelen, datt mer net nëmme fir eis, mee och fir eis Kanner un sech dann nach kënnen e gudde Pensiounssystem bäibehalen. Wat jo net einfach ass, mir hunn dat jo erlieft mat de Mesuren, déi dann awer et duerch den demokratesche Prozess gepackt hunn, soen ech mol, hätt ee wéi et heescht véier Joer gewonn. Dat ass jo par rapport net zu dësem Joer, mee par rapport zu de Projektiounen vu virdrun. Här Reuter, wéivill Zäit, finanzielle Raum gouf elo gewonn, respektiv op wéi ee Joer ass elo déi ominéis Mauer no hanne geréckelt? Also jo, déi Mauer ass jo dann, do ginn et, do ginn e puer Échéancë vun der Mauer. Dat eent ass, wou mer soen, mir hunn en Defizit erreecht, dat hu mer eben 2025 elo just nach, nach verpasst. Dat anert ass, wou mer soen, okay, mir erreechen deen ënneschte Seuil vun de Reserven, dat wieren 1,5 mol d'Joresausgaben. Dat war, ech mengen, an de Viraussoen war dat 2026, 2037, ëm déi Zäit. Dat hänkt ëmmer dann och eenzel of vun der Entwécklung vun de Reserven, vum Fonds de compensation, vum Rendement an esou weider. An dat hu mer da elo effektiv, do hu mer e Sputt kritt vu véier Joer. Dat heescht, dat ass geréckelt op 2040, 2041 mat deenen hei, mat deenen hei Mesuren, déi elo décidéiert goufen. An da vun do aus, wann een, wann een natierlech, d'Reserve schonn ugeknabbert hätt, fir op 1,5 Mol erofzekommen. Haut, just zur Informatioun, dat kann een och am Rapport annuel vun der CNAP liesen, si mer bei 4,24 Mol d'Joresausgaben. D'Reserve stellen also eng gutt. Genau, déi si weider gewuess op iwwer 30 Milliarden Euro. Dat ass vill, mee awer och, awer och net. Jo, genau, am relative Verhältnis. Dat heescht, se si erofgaangen, si stelle just nach 4,24 Mol d'Joresausgaben duer, mee se sinn am Montant Absolu si se op 32 Milliarden elo eropgewuess. Mee wéi gesot, wann een dat bis uknabbere geet, datt ee just nach 1,5 Mol d'Reserv hätt, dann ass se och ganz séier epuiséiert. Dat heescht, wann een do virdrun net wierklech massiv d'Handbrems gezunn huet, dann ass bei 1,5, da si mer ganz séier bei 0,6 an dann dat Joer drop bei null. Reserven, an dat kann natierlech net geschéien. Jo, mir haten et schonn ugeschwat.
Also dat Wichtegt ass am Fong, och wann dat heiansdo Begrëffer sinn, wou een näischt kann domat ufänken, d'Prime de répartition pure oder de Coefficient de charge, et ass einfach den Emploi, deen ausschlaggebend, an d'Zuel vun de Rentner op der aner Säit. An do ass jo wierklech eng Entwécklung, wou ee gesäit, ëmmer méi Rentner an ëmmer manner méi nei Aarbechtsplazen.
Effektiv, also d'Croissance, mir wëllen net eng Croissance just fir eng Croissance ze hunn, mee déi Croissance, déi mer virun déi lescht 20 Joer haten oder déi lescht 40 Joer, mee speziell déi lescht 20 Joer, déi enorm war hei zu Lëtzebuerg, déi spiere mer natierlech elo bei deene Leit, déi an den Alter kommen, wou se sech Gedanke maachen iwwer hir Pensioun an dann, wou se dann zwee, dräi Joer dono effektiv hir Demande da presentéiere bei eis. Dat heescht, wa mer 5 Prozent Croissance haten am Emploi, an den nonzeger Joren, an den an den zweedausender Joren, déi, dat ass déi Croissance, déi mer och elo deemnächst wäerte gesinn, déi nächst zéng oder fofzéng Joer bei den Demandes de pension, dat heescht, do schwätze mer vu véier, véier Komma véier Prozent Augmentatioun vun Leit, déi eng, eng, eng Pensioun froen. An wa mer eng Croissance am Aarbechtsmarché nëmme vun ee Prozent hunn, dat geet net duer, fir dat opzefänken. An duerfir géif déi Prime de répartition pure ebe séier iwwer 24 Prozent an och séier iwwer 25,5 Prozent kommen, an da si mer ganz séier eben erëm eng Kéier an där Bedrängnis, wou mer mussen un d'Reserv knabbere goen. Als éischt Alain Reuter, Direkter vun der Pensiounskeess. D'Chamber huet, wéi gesot, eng Rei Upassungen elo emol am Dezember zejoert ugeholl. D'Oppositioun huet se aus diverse Grënn verworf. Am Januar hu mir bericht, datt aus enger Rei internen Dokumenter ervirgaangen ass, datt déi Upassungen juristesch Risiken a vill zousätzlech Aarbecht duergestallt hunn. Dorops hin gouf et eng Rei parlamentaresch Froen an d'Sozialministesch Martine Deprez huet zum Beispill verséchert, datt lo awer kloer wier, wéi een d'progressiv Hausse vun de Cotisatiounsméint fir d'Fréirent, d'Retraite anticipée, ging berechnen. Dat ass déi Formel 480 plus n Méint. Ass déi Insecuritéit lo gekläert oder gouf et scho Plainten a Reklamatiounen?
Nee, also mir hunn, souwuel soubal de Projet de loi déposéiert war, hu mat deene sechs Leit ugefaangen, den Text ze analyséieren, den Text virzebereeden, mathematesch Formelen opzestellen, déi dann och kënnen programméiert gi vun den Informatiker. An do sinn natierlech dann e puer Ongereimtheeten oder e puer Lacunne festgestallt ginn. Dat ass normal, dat ass bei all Gesetzestext esou. An da muss mer soen, okay, déi Lacunne, kann een déi Kann een dann ne net stoppen also sinn déi überhaupt la kënnen no da muss man dat dann net lesen muss man eng aner muss man eng aner Perspektiv huelen a kënne man dann awer dem Programmeur dat dann mat op de Wee ginn an den Hummer dann gesot okay de Feedback ass uh mir musse vläicht do ne wéi ass den Text gemengt feelt et do Präzisiounen. An déi Analys, déi hu mer dann schonn eisem Conseil och matgedeelt, direkt am Oktober. Mir hunn eemol am Mount hu mer hu mer e Conseil, fir ze soen, hei do ginn et Problemer. Mir hunn dat dann nogefrot um Ministère. Mir wollten dann vum Ministère Kloerheet hunn an deenen engen oder aner Froen an dann eben och d'Suggestioun gemaach, esou, Hm, ne, eis wier et léiwer, soen ech emol, oder dem Informatiker an dem Jurist natierlech dann och, deen dann hannendru kuckt, wat wier dann, wat wieren dann d'Geforen, wier et léiwer, wann do eng, eng, eng Prezisioun kéim. Dat ass normalerweis am legislative Prozess ass dat och eppes ganz Normales. Ech mengen, d'Chambre professionelle maachen een Avis zum Text, de Staatsrot, de Staatsrot. Mee do gouf et eben och Remarquen, mee dat ass awer esou komplex, dat ass da e bëssen ënnergaangen an et gouf vill hin an hier mat Bréiwer. Optimal ass dat net, bon, Dir sot, dat ass vläicht normal, mee klappt dat awer elo eher? Also effektiv, mir hunn, also dat ass eben, dat ass extrem séier gaangen. Den Text ass deposiert ginn Mëtt Oktober, Mëtt Dezember huet e misste gestëmmt ginn virun der Paus fir d'Chrëschtdeeg, fir datt den éischt Januar kann effektiv mat 25,5 Prozent Cotisatiounen och en vigueur trieden. Déi Problematiken, déi mir opgedeckt haten, dat ware jo eigentlech eréischt Problematiken, déi fir den éischte Juli dëst Joer spillen. An do sinn och nach um politeschen Niveau sinn do Questions parlementaires gestallt ginn. D'Ministesch huet do Äntwerte geliwwert a Prezisiounen ginn. An dat sinn déi Prezisiounen, déi mir och bei eis mat natierlech intern verschafft hunn. Dat heescht, mir hu lo do Gewëssheet, datt dat richteg programméiert ginn. Plaintë gouf et jo elo net, oder? Nee, Plaintë goufen et net. Wéi gesot, et war jo eréischt eng Applikatioun fir den éischte Juli. Mee natierlech wollte mir net eréischt den éischte Juli fäerdeg sinn. Mir wollte schonn den éischten Abrëll kënne soen, okay, dat do steet elo a mir kënnen dat en musique setzen. Alain Reuter, Eng aner haart Noss ass déi Pension progressive, déi nei. Déi géing 25 Prozent méi Aarbecht fir d'Knap duerstellen. Hutt Dir elo schonn Demandë kritt a klappt dat? Mir hunn effektiv e puer Demandë kritt. Mir hu lo eng eng Indemnité de pension progressive, déi am éischte Juli ugelaf ass. Dat ass, ech weess net, ob et an de Käpp vun de Leit nach net ukomm war oder ob déi geduecht haten, dass fir eng. Dat ass eng Persoun, déi lo déi ka kréien. Dat ass eng Persoun, déi effektiv fir den éischte Juli eng. Mir sinn e klengt Land. Dat erënnert mech un deen een Héritage, deen d'Tripartite lo finanziert huet. An elo hu mer een Éischten, deen d'Pension progressive kritt. Gratuléieren! Dat ass ëmmer een deen Éischten. Ech mengen, dat ass zimlech kloer. Vläicht war et an de Käpp vun de Leit nach net eppes, wat schonn am Januar hätt kéinten theoretesch ulafen. Mir hunn awer de Modus vivendi, wéi mer dat do kënnen ëmsetzen, ass awer elo och acquis. Déi 25 Prozent méi Aarbecht, dat war eigentlech elo net bei der Indemnité de pension progressive, Dat war éischter bei enger aner Mesure, déi nach net vill Uklang huet, oder nach net esou vill Uklang fonnt huet, wéi mir, wéi mir gefäert haten an wou mer wierklech geduecht hunn, okay, dat gëtt eis déi 25 Prozent Mehraarbecht, dat war den Abattement pour le maintien dans la vie professionnelle, also Leit, déi schonn kéinten a Pensioun goen. Eng steierlech Mesure. Dat wär eng steierlech Mesure, esou ee steierlechen Abattement. A wann een dann de Choix mécht, fir net schonn a Pensioun ze goen, mee fir am professionelle Liewen ze bleiwen, brauch een ee Certificat vun der CNAP, dee géif soen, ma du kéints schonn a Pensioun ginn. Dee kann een da sengem, dee kann een dann bei d'Steiverwaltung erareechen. Ech ginn dovun aus, datt dat eppes ass, wat réischt an der zweeter Hallschent vum Joer wierklech wäert Traktioun kréien, wann d'Leit sech un ëm d'Steieren 2026 Suerge maachen oder bei der Steiererklärung fir d'Joer 2026. Ech mengen, elo an de Käpp vun de Leit war vläicht d'Steiererklärung 25 méi wichteg. Mä, Här Reuter, nach ganz, net méi vill Zäit leider, wéi wann dat net scho genuch Kappzerbrieches wier, kënnt nach derbäi, datt CNAP ëmmer méi komplex Carrièren a Rente muss berechnen. D'lescht Joer war dat éischt Joer, wou méi Pensionen an d'Ausland ausbezuelt goufen, wéi hei am Land. An Euro ausgedréckt fléissen nach ëmmer méi, däitlech méi Renten awer nach hei am Land. Am Joresrapport fir d'lescht Joer, also 25, ass awer mir och opgefall, datt méi Leit d'Knapp verloossen oder an d'Pensioun gaang sinn, wéi der neier Konten agestallt ginn. Grad elo, wou d'Knapp esou schwéier belaascht ass. Natierlech huet der elo nach méi Leit per Reglement zougesprach kritt, 67 nei Agenten. Sinn déi elo schonn agestallt, oder? Fannt der déi?
Also déi Rekrutement vun, ech mengen et sinn 69 nei Leit, ech muss dat nach enke vläicht nokucken, mee dat ass awer e Programm de Rekrutement, dee sech souwisou iwwer dräi, véier Joer sollt zéien. Well Dir musst wëssen, datt d'Matière vun de Pensiounen eppes ganz Komplizéiertes ass. Do hu mer net Leit an zwou Wochen ugeléiert, dat ass eng Saach vu Joren. Mir sinn am Rekrutement am gaangen. Mir hunn effektiv d'lescht Joer, ebe wëll mer un dee Seuil erukomm waren, deen autoriséiert war, dee lo an d'Lut gesat gouf, hu mer eben net konnte rekrutéieren an duerfir war dat dann op den éischte Januar respektiv den 31 Dezember 2025 waren dobee mol manner Leit op der CNAP, déi do geschafft hu wéi dat Joer virdrun. Mir hunn awer mëttlerweil effektiv den Equivalent vun zéng Vollzäitleit bäirekrutéiert konnten a mir sinn nach ëmmer amgaange mat rekrutéieren. Mir hunn natierlech intensivst misste schaffen, dat war vill Aarbecht an jo de Rekrutement deen hinkt natierlech hannendrun. An de Benefiss vum engem Rekrutement, deen eis net Ressourcë kascht, fir d'Leit unzeleeëren, mee datt se herno dann effektiv vollwäerteg Beamte kënne sinn, dat dauert natierlech nach e bësse méi laang. Just nach eng Jo-Nee-Fro, Ass de Stresspegel erofgaang bei der Knabbelo?
De Stress war intensivst, en ass awer elo besser. Merci villmools Alain Reuter, Direkter vun der CNAP. Bon, ech erënneren drun, dass mer dann fir den nächste Wahlkampf sécher et net wäerte verpassen, eng méi large Debatt iwwert d'Renten ze maachen, well, wéi mer draus héieren hunn, wäerten Upassunge wuel nach néideg sinn. D'Fro ass natierlech, wéi ee se kalibréiert. Merci villmools, Här Reuter, fir Äre Besuch am Studio. Merci och.